rangu nonzi Elias Vas Maginya right mungatitsanangurirawo kuti zvafambawo sei ah, inini mudzimai uyu ndamuona auya panapa achikumbira mvura ndobva ndatomuudza kuti ah inwa henyu mvura chi patepu saka ndobva abuda saka abuda ini ndangofunga ungoti she was just supposed to say thank you but she didn't saka atobuda gedhi ndopaazoti ah sorry ndakanganwa kutenda ndobva acheuka saka acheuka ndobva anongoti aa ah, pari chi pari bhoo ndobva atanga kuchema mukadzi uyu saka atanga kuchema ndobva ndamuti ko chii ndobva adzoka kwandiri ndikati muri kuchemei ndobva ati a ah, ndaita chimwe chinhu ndakanganisa ndikati chii zvikanzi munhu wese ari kuziva nyaya yangu ndikati ha nyaya yenyu maitei zvikazvanzi a ah, hamuna kuiona here sex step iri kutrenda ndikati aina hana sex step yadi yandaona ndikati iri kutrenda kupi zvikanzi a ah, pane munhu andiona uh, i think along harare blawai road akandi identify akati hamusiri mere chi muri pasex step ndobva ndatoona kuti ndini ndikati ah, saka sex step yazo imi mchii chazoitika chakaitika kuti paite nyaya yesex step saka ndakaita sex step ine boyfriend yangu saka boyfriend yangu iyi takanetsana because boyfriend yanga yadi yachita saka ini ndakadecidewa kudi kutsvaga waanother partner then this guy found out kuti chi ndaane imwe partner saka mfesi uyu ndobva andirova saka akandirova ndopa akabva athiretena kubudisa chi sex step athiretena kubudisa sex step since aindirova akandipromisa kuti ada undiuraya hanzi ndo pandabva ndadi ndatiza ubulawayo ndobva ndauya kunoku ndobva ndamuti kwewongo uchiuya kuno gweru kuno gweru kunani zvikanzi kune shamwari yangu ndokwandakarara ndikati saka apa uda kudii akati ndida kuenda kupi kubulawayo ndikati saka une mari here akabva ati a ah, ndinongori ne two dollars iyi ndikati saka uri kuda kudii zvikanzi ndoda kukumbira because three dollars ndichanoipiwa chi mberi kwatiri kuenda kuna asibare vangu vati vanodi anondibhadharira ndikati ahorit ah, pari chi pari bhoo saka she kept on crying mukadzi uyu ndobva ndatomuti ah, iwoka usachema because you're not the first person kuita a sex step saka nyaya iyi inozongopera akati ako ah, vanhu vekumba kwedu ndobva ndatomuti ah, vanhu vekumba kwenyu they will talk about this vachakutsamwira but eventually with time zvichazongopera ndobva angoramba achichema saka mva ndamuti ah, iwe uchisumuka ugeze umeso odi unokumbira lift apa pamagonyeti ndobva ati ha inini mwari vandirasa ndozvaangoramba achichema achiita ndobva ndati a ah, inini chirega ndipedzise chi basa rangu ndozodii ndozokutarisa kuti wawana here transport saka pane achitaura naye ndambozama kutaura nayewo kuda kumuonesawo kuti there is more to life even after this nyaya yesex step ndobva ndamubvunza kuti une vana here akati ane vana two mwane 14 mwane 12 ndikati ah, you've got a reason to leave vana vako akati aa ah, but ndichatarisana navo sei saka pandambopota kuseri ndichizodzokera ndopandamuona bcause anga akumbira bhodho remvura ndobva ndamuvigira mvura iya ndobva azoti iye chi eh, ndikamuti ibva muroad because anga ari mumain road ndikati tarisa mota dziri kudii dziri kukunzvenga umwe achatadzawo kunzvenga akakutsika zvikanzi hazviri nandidi ndife chii chii ndikati aiwa ungafiri izvozvo so this lady azotanga kuita utter this name rekuti pesi achingoti pesi pesi ndovanamta ko pesi ndiani zvikanzi thats my boyfriend zvikanzi asi ah, ndikati ah, iwe why are calling his name zvikabva zvanzi because i can feel him is around here ari kutondiona saka ndikati ah, zvinobatsirei zvikanzi pamwe akauya akandiregerera then ndokwanisa kuzodi kuzofa zvangu peacefully so ndambozama kutaurawo nayewo ndikaona kuti ah, haasi kudi haasi kunzwisisa ndobva ndazongopotowo ndikadzoka kuno kuseri saka mukadzi uyu angoramba achingodedza sita iroro rokuti pesi saka handizivi kuti pesi uyu anga achimuona zveshuwa here or what but iye anga ataura nyaya yeconvenient kuti kwanzi tine convenient yatakaita saka i can feel him when is close pamashoulders angu saka ini ndazongopota kuno kuseri ndichiti ndiitewo basa rangu pandiri kuzoti ndidi nditenderere ndo pandiri kunzwa nemunhu kuti musikana uya wanga uchitaura naye azvikanda mui mugonyeti that was that handina kuzoona